Ers i ni ddechrau wneud y pod yma, mae'n teimlo fel fod bob blwyddyn fod ni'n sôn fod ni ar y rollercoaster wrth i ni ddod at ddiwedd y tymor, a dydy tymor yma dim yn wahanol wrth gwrs. Da ni 'di cael wythnos a hanner emosiynol iawn, siom fawr o golli yn Birmingham, a hynny ar ôl colli i Southampton, a Wrecsam yn colli ddwy gêm yn olynol am y tro cyntaf tymor yma, ond wedyn curo adre o ddwy gôl i ddim yn erbyn Stoke, a wedyn buddugoliaeth oedd rhaid i ni weithio amdano fo o un gôl i ddim yn Rhydychen. Ac yn mynd i fewn i'r ddwy gêm ola, yn wyrthiol efallai, mae Wrecsam yn y chweched safle ac yn edrych am y gemau ail gyfle, a hefyd am y pumed flwyddyn yn olynol fyddan ni'n chwarae am rywbeth yn gêm ola'r tymor O dan Phil Parkinson, so mae rhaid i allan cwyno am y bywyd ni. A di'r un o'r gemau yna wedi bod a i bidio mynd i lawr, felly mae hynny'n hyd yn oed gwell. Felly, um, Arwel, sut wyt ti'n teimlo ar ôl uh, y dair gêm diwetha? Uh, bach o rhyddhad wrach, dyma, mae, mae ffaith bod o'n yn dilo ni, eto ddim gofyn am fwy na hynna. Uh, dwi'n meddwl sydd wedi bod lot mwy amleserus os oes ni'n dibynnu ar dim eraill, a dwi'n meddwl sa'r sa, sa, sa gwydr yn dipyn mwy hanner gwag. Um, felly mae rhaid ni bod yn ddiolchgar a, a positif o'r ffaith bod, uh, bod yn yn dylon i, i ryw raddau. Uh, dwi'n meddwl bod yna ddigon wedi cael ei wneud o'r ffaith na yr tîm sy'n ar y brig ac yn bumed da ni'n chwarae. Um, mae bron fatha bod ni'n edrych heibio'r ffaith bod ni'n chwarae Coventry a Middlesbrough sydd dau o'r tîmau gore er bod e- Middlesbrough ddim ar y rhediad gore ar hyn o bryd. Sicr, Coventry jyst ddim yn mynd i peidio troi fyny na chdi ar gyfer un o'r gemau, felly... Um, ond wedi deud hynna, wrach bod ni yn chwarae nhw ar uh, amser da o'r tymor, hynny ydy mae Coventry ben campwyr a mae yna bosibilrwydd fydd Middlesbrough ddim yn gallu mynd fyny'n automatic ac yn saff o'i safle yn yr gemau ail gyfle. Felly dyna di'r dyna di'r senario gore i Wrexham dwi'n meddwl yn mynd i fewn i'r ddwy gêm ola neu i fynd i fewn i'r gêm ola a mae yr er gwybodaethon, lot o'r gwybodaethon peldroed wedi bod yn deud fydd i'n mynd i'r gêm ola'r tymor A dyma ni, mae'n mynd i'r gêm ola'r tymor.
Ydy, mae'n mynd i fynd i'r gêm ola. Um, mae o'n yn dwylo ni, ond mae o hefyd yn dwylo Hull mewn ffordd, dydy? Felly, um, um, gobeithio fydd pethau ddim yn edrych yn hyll. Uh, sorry am hwnna. Uh, wedyn, um, mae uh, Ydy, a, a, a mae pethau weithiau yn gallu uh, bod yn hyll ar y cae. Uh, I ddechrau falle, efo'r sut oeddet ti'n teimlo ar ôl y gêm Birmingham? Awn ni weidio'r cloc yn ôl. Um, Mae'n teimlo amser hir, hir yn ôl rwan. Ond mm. Be wedi di ddweud ydy am Parky, mae o'n ffendio ffordd i'w sydd wedi cael ni nôl yna. O'n i'n meddwl, o'n i'n gallu derbyn y, y gweir yn ebyn Southampton, a hyd yn oed hanner amser yn erbyn Birmingham, o'n i'n meddwl, o, oh, da ni, da ni yn dim o, o dwy hanner, o'n i'n meddwl swn ni'n gallu troi pethau rownd, oedden ni'n, dwi'n meddwl, oedden ni'n waith yn yr ail hanner na, mm. achos o'n ni'r un ergyd ar y gol, a wedyn, ie, yeah, o'n i'n meddwl bod i ar ben, dweud y gwir, a wedyn, ond lwcus, dwi'n meddwl mae Stoke oedd y tîm delfrydol i ni chwarae, tîm oedd wedi... Wel, dwi'n meddwl bod nhw wedi chwarae gwbl ers y mis Tachwedd, mae'n teimlo fel bod nhw wedi bod ar rediad rili really gwael ers hynny. A dyna'r lot o ymdrech gen nhw ar y cae, yr chwaraewyr mewn yn y safle anghywir. Um, tro cyntaf i fi weld so bod Thomas Unai Gymru neu Stoke, efo fawr ddim diddordeb yn y, yn y gêm o'n i'n meddwl, oedd yn lot o ymdrech, oedd yn taclo, oedd yn mynd ar ôl y peli 50-50. Um, dwi'n gwybod oedd yn chwarae ar, ar, ar ochr anghywir, ond oedd o'n crynhoi agwedd yr holl dîm o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl bod Stoke yn wael, ond ni'n gymryd mantais, um, dwy gol odd yn ffordd, ond ie, um, yeah, a wedyn, nath hwnna setio fi fyny, setio ni fyny ar gyfer neithiwr yn do, wedyn, a wedyn mae ma bob dim yn barod rwan am y crescendo blynyddol, i ddweud.
Ydy, mae, a, a, ma, a mae bob blwyddyn da ni wedi cael gêm neu ddwy siomedig cyn y crisiadol yn ado, ti'n gwybod, dwi'n meddwl ar ôl Bristol Rovers llynedd, oedda ni uh, ddim yn edrych ymlaen at y cyfleoedd ni. Uh, to, yr un peth hefo y gêm Halifax cyn y gêm Notts County. So, felly, da ni wedi cael gêm wael, o fel ti dweud, uh, cryfder parc i ydy, da ni'n ffeindio ffordd fel arfer, a, um, a mae o wedi llwyddo i gael ni yn y gystadleuaeth. A oedd o ddiddorol gwrando'r parc i ar ôl y gêm yn sôn am Josh Windass, uh, ac yn, tibod, yn ei gymaru i Paul Mullin, gyda bod gen ti rhywun oedd yn, yn codi ar gyfer y gêm fawr, a ti'n gwybod oedd yn mynd i ddod yna, a Josh Gwyndas ei hun yn dweud ar ôl y gêm e, fod o wedi deud wrth y tîm, os newch chi gadw llechen lân na'i sgorio heno. Felly, uh, to, mae o, er fod o ddim yn dathlu i coliau, uh, mae o'n amlwg yn fodlon cymryd cyfrifoldeb. Uh, mae werth dweud hefyd, um, fod na sawl newid annisgwyl wedi bod ar ôl y gêm yn Birmingham. Wedyn, Uh, Danny Ward yn dod i fewn yn lle Arthur o Quanco. Um, mae nath uh, Max Clyweth golli le. Um, a mae Dan Sga uh, fel llynedd, falle di dod i fewn i'r gemau pwysig tua'r diwedd. A, a mae'n werth nodi am y tro cyntaf mewn chwech gêm fod ni wedi cael uh, well, dau lechen lan rwan. A um, uh, felly, beth y ti'n teimlo am y newidiadau yna, Arwel? Ie, yeah, surprise efo'r hyn, Dani, fod rili di, a, a, a Conco ddim di cael gemau gwael, no, di am di am di wneud camgymeriadau, mae'r un Abertawe yna di'r dwytha, fedra fel rhoi'r blunder, blooper mae di gael. Ie, yeah, surprise, bron, bron os ydy ti'n deud mae rhaid bod yna rhyw anaf neu rhyw nigl neu rhywbeth bach, so ti'n deud. Um, Cleworth edrych ddall, wrach, mae di chwarae lot o gemau, mae Scar di dod i fewn a profi point pob tro a da ni yn da ni yn weld yn fwy solid yn y cefn hefo Ska deud y gwir um, so ti ddim yn dropio high yma Callum Doyle, Callum Doyle yn tîm gyngrair um, a mae'r trin yn y cefn mwy o sydyn yn edrych yn, yn solid iawn iawn um, felly ia a, a dechrau Smith dwi'n gwybod os ti, os ti mor yn hollol holliach ond um, ia mae Smith wedi bod yn gweithio'n galed, felly... Um, Wel, mae ma wedi gweithio, dwi'n meddwl, just, wrach mater o just newid i, i gadw beth yn ffres wrach, a just cael cwpl o chwaraewr yn profi pwynt. Um, dwi'n yn siŵr iawn, ond uh, ia, oedd hi'n disgwyl gol cybore yn dechrau neithiwr dweud y gwir, ond um, Longman yn cael y nod, oedd bach yn sioc hefyd, so mae wedi gweithio, chwarae teg, hats off i Park unwaith eto. Ydy, mae'n ddiddorol, mae'r tîm o dechrau neithiwr yn mwyafrif llethol oedd tîm y llynedd ynde, mae o bron iawn wedi mynd yn ôl at lot o'r chwaraewyr yna. Dwi'n meddwl fod yna rhyw fath o ddealltwriaeth efo Man City fod Cymoraidd efo chwarae tair gêm mewn wythnos, achos yn aml yn y gêm nos Fawrth yna mae Longman wedi dod i fewn ac oedd o bendant yn wir dechrau'r tymor. Uh, Ifor, oedd y ti'n meddwl fod Arthur wedi gwneud dim camgymeriadau cyn, cyn um, i'r bobl
Wel, oedd Dale o Gols yn enebyn Birmingham, dwi'n meddwl, oedd yn y safle cywir, ond, um, ond pan eisiau weld y tîm yn enebyn Stoke, o'n i'n meddwl, o reit, mae, mae, mae jyst eisiau rhoi gêm, mae'r mae tymor drosodd, mae eisiau rhoi gêm i Danny Ward cyn diwedd y tymor, dim wedi chwarae mis Medi neu pryd nag oedd hi. A dyna ni'n weld o, ond dwi'n meddwl bod wedi bod bach yn masterstroke mewn ffordd, achos mae falle 'di Danny Ward ddim yn yn wneud yr arbedion spectacular fel mae Arsenal yn gwneud, ond ond mae o'n cadw trefn ar y cefn i fi, a ma' ma' mae o'n cael y bel allan yn sydyn, mae'n ma' rhoi rhywbeth arall i ti, dwi'n meddwl. Mae'n rhoi rhyw... Da ni'n edrych yn fwy dynamic rhywsut, a dwi'n meddwl bod am gyfnodau neithiwr, oedd y passion rili really da, da ni'n wedi gweld hynny ers, ers rhyw 5-6 wsos, dwi'n meddwl. So, um, Mae hynny wedi bod yn dda. Um, dwi'n cytuno beth oedd arfol am Max uh, bod wedi blino a swn ni hefyd wedi, swn ni ddim wedi de dechrau efo Cybor yn eisiwr. Dwi'n y gwir, ond i'n meddwl oedd yn wael, doedd Longman ddim gwell na fo, so ni'n meddwl. Ond hyn oed yn y gemau, um, Birmingham Stoke, doedd Doyle ddim wedi cael gêm dda chwaith, ond oedd o'n nôl arni neithiwr dwi'n meddwl, a oedd yr amddiffyn yn, yn gret, rhaid ni ddweud, ond lot fawr o bwysau ar y diwedd, a nath, nath, nath, nath nhw dal yn gryn do, a diolch am hynny, ond ia, dwi'n ffeindio yn anodd iawn peidio canmol parc i mewn fel bod gynnaf fo rhyw belen grisial, a, a mae'n gwybod beth sy'n dod nesaf, a mae'n gwybod y tîm iawn, A mae'n ma gwybod i beidio panicio. Dwi'n meddwl mae'r ma fans yn naturiol allan, jyst yn, o, mae, mae e dros ben, mae bob dim drosodd. A, um, a mae o'n dod yn ôl a, a rhoi cyfle arall i ni, a rwan mae gennym ni ddwy gêm fawr i ddod, does? Ydy o'n gyd-ddigwyddiad bod y ffaith fod Matty James wedi dod yn ôl wedi rhoi rhywfaint o reolaeth iddyn ni ar y cae? Dio'm yn edrych yn hollol, wel, dio'm yn holliach, nadi, ond mae o wedi rhoi y rheolaeth yna yn ôl i ni ar y cae, dwi'n teimlo, a mae'n ddiddorol, da ni wedi bod efo'r y meddiant yn ôl yn y gemau yma, yn do, a doedd o ddim yn rhywbeth. A mae'n ddiddorol gweld Tibod, oedd Dan Scarr yn chwarae'n dda efo Matty James diwedd y tymor, yn doedd? A falle Matt Smith, achos ti'n gweld yr, yr axis yna i lawr y canol yn, yn gweithio eto rwan, yn dwyt? Ie, yeah, sicr, ie. Yeah. Ond on, on i'n gweld bod unwaith o James i dechrau blino, dyna pryd ddath y pwysau mawr gan ei nhw. So, yeah. Dom cweit yn ffit, ond... Ie, yeah, mae o wedi gwneud gwahaniaeth, dwi'n meddwl. Ond, um, Ie, mae'n be- mae mae dawn bechod o shift yma o gwmpas wedyn, so ma' dwi dwi me'wl sa'n ni 'di sicirhau'n lle yn y chwech i chefn rŵan, so o gwmpas, ond ie, mae mae'n llai o yym panic stations yn ganol cae rŵan dydi? Dwi'n me'wl bo' nw'n lot gwell, ma' Rathbone yn 'di ca'l ga'th y gêm well neithiwr na ma' 'di ga'l hefyd. Ma' ma' pethe'n dechre clicio t'mod, dwi'm isio dwi, dwi fel arfer yn or optimistaidd. Dwi'n teimlo, a ah, falle mae bob dim yn dod i le a fydd y tîm ar ei orau pen yw byth emnos pe fydd y play-offs yn dechrau, ond uh, da ni mewn nes yna. Dwi'n meddwl...
Mae gang heg.
so, mae o'n deg ddeud Tibod, oedd colli Matty James, Ben Sheaf, a wedyn um, tibod, George Dobson yn cael tair gêm o waharddiad ar ôl y gêm Chelsea na, wedi rhoi pwysau mawr arno ni, a, da ni, a mi nathon ni weld y, y tîm yn colli momentum yn y cyfnod yna. Uh, mae hefyd yn deg i ddeud bod Hull uh, wedi cael rhediad hyll, ynddo, a, a maen nhw wedi colli mwy o bwyntiau yn digadael ni'n ôl i fewn i raddau. Ond, ar ôl deud hynny hefyd, mae Wrexham rwan ar 70 pwynt ar ôl 44 y gemau. Uh, y ddau dymor diwetha, fysa hynny wedi bod yn ddigon i roi ti yn y gemau ail chwarae. Felly, da ni wedi cael uh, nifer dda o bwyntiau yn ystod y tymor, ond mae Hull wedi gadael ni nôl i fewn chydig yn do, a'n ewedig. Yndi, dwi'n meddwl... Mae cael y dwy gêm gyfartal yna a ni wedi ennill, da ni wedi tynnu'r pedwar pwynt yna'n ôl, yn do. Yndi, dwi'm yn gwybod os yw'n ffactor, mae gen Hull lot o chwaraewr ar fenthyg yn does. Ydy hynny'n gwahaniaeth i agwedd nhw erbyn diwedd y tymor, os gennyn nhw un lygad ar be maen nhw'n neud tymor nesaf, pethau fel yna, dyn nhw'n cweit yn rhywbeth efo'r un ymroddiad, dwi'n gwybod. Oedden nhw hefyd y tîm efo'r gwahaniaeth mwyaf rhwng i XG, dwi'n meddwl wedi dweud hwnna ar y pod o'r blaen, uh, ond to, y goals disgwyliedig a faint oedden nhw'n sgorio, felly oedden nhw'n sgorio lot mwy na ddylen nhw'n wneud. Right, okay. uh, felly, ar ryw bwynt mae hwnna'n mynd i ddal i fyny efo ti'n dydy, achos os wyt ti'n uh, yn creu, uh, mae Wrexham yn eitha da am sgorio fwy na ddylen nhw, ond uh, oedd hol ar y brig yma yna, felly mae hwnna'n gallu dal i fyny efo ti'n dydy. Wedyn arwel, um, oedd Ifor yn sôn am Bale Grisial Parky, Yym, yn amlwg mae gennym ni gêm fawr yn Coventry ddydd Sul. Yym, Coventry wedi dod yn bencampwyr, felly gobeithion wir. Yy, Rob Mack yn barod wedi cynnig i fynd ar garfan allan i Las Vegas a diolch ots fod nhw'n dod yn ôl yn hwyr ar gyfer y gêm. Felly mae yna gwestiwn yn mynd i fod am ymroddiad Coventry, ond maen nhw wedi cael tymor arbennig o dda. Mae o'n bosib bod amser gwell i chwarae nhw na pythefnos yn ôl, ond be ti'n teimlo am y gêm yna? A hefyd, ydy o'n fantais i Wrecsam fod ni'n gwybod be fydd Hull 'di wneud yn barod cyn y gêm yna? Mae'n bosib, dim bwys beth, dwi'n meddwl fod rhaid ni ennill y ddwy gêm. Dwi'n meddwl newn ni... aros yn y chwech uchel a heb ennill y ddwy. Dwi'n meddwl, dyna di reality i'r ddwy fixture nesa. Uh, Dwi'n yn gweld canlyniad y hel neu lot o wahaniaeth, really. Um, dwi'n meddwl hai ti jyst edrych ar Coventry a Middlesbrough, de. Um, Mae gymaint o ansawdd yn y garfan efo Coventry yn does. Dwi'n gwybod pa fath o dim maen nhw'n mynd i'r allan. Um, Fydd nhw wedi cael parti. Um, mae'n mynd i fod yn... Mae'n mynd i fod yn tuff, yndi. ti, ti, mae, ti angen tri phwynt yn erbyn tîm sydd wedi ennill y gyngrair, felly um, Ie, yeah, uh, a wedyn mae'r gym Middlesbrough, wrach, fydd honno, fydd Middlesbrough ddim yn garantid o'i lle yn yr gemau gyfle neu be bynnag, so, um, ie, yeah, wrach fydden nhw ar ôl hen o'r rwan, ond um, oh, mae'n mae mynd i fod yn, yn anodd iawn. Mae mynd, dwi'n meddwl, Yr hen ystrydedd yna ydi, pa timau sydd efo'r momentum ynde, momentum yn mewn i'r gemau ail gyfle, wedyn mae momentum yn y gemau ail gyfle a mynd i'r ffainal, ond da ni'n mynd dîm momentum, da ni'n mynd i bod yn dîm momentum, um, mae canlyniadau'n awgrymu yn bod ni, ond yn sicr di'r perfformiadau, da ni ddim yn dîm fel e. Uh, da ni'n dîm sydd yn gallu ennill pam yn cyfri wrach, um, a dwi'n meddwl na dyna Dyna fydd yn yn trick shot ni yn y gemau sydd i ddod. Da ni'n dîm sydd yn gallu ennill yn y gemau mawr pan mae'n cyfri. Da ni wedi bod yn OK yn y tymhorau diwetha, felly um, just gobeithio am hynna yn y ddwy gêm serol. Dyna beth dwi'n ei meddwl.
Dwi'n meddwl bod ni'n dîm falle hefyd sydd yn ennill yr eiliadau mawr a, a mae bobl fel Jos Windass a rhein, fel o'n i'n deud, sôn am Paul Mullin a rhein, yn cipio y foment weithiau. A da ni ddim, fel ti'n deud Arwel, yn rheoli'r gemau na, da wedyn mae'n anodd adeiladu momentum mewn ffordd o chwarae fel a, ond mae o'n dîm sydd o dan Paki sydd yn dangos bod nhw'n gallu codi uh, i'r foment fawr. Uh, Ifor, wyt ti'n meddwl bod Hull yn mynd i ennill y ddwy gêm olaf? Wyt ni angen y no, ti, ti ddwy gêm?
Um, na, dwi'n meddwl gna nhw. Dwi'n meddwl, os, mewn rhyw ffordd o, dwi'n dwi meddwl os na ni ennill dy syl, na ni, hen, na ni hefyd gyrraedd Middlesbrough mewn rhyw ffordd odd. Um, gobeithio fi gyd Coventry hangover. Um, Wnaethon nhw ennill 5-1 adre neithiwr. Ti'n ti gobeithio fod y parti wedi bod neithiwr. Dwi'n gwybod, ydyn nhw'n cyflwyno'r gwpan cyn y gêm neu ar ôl y gêm? Ydy hynny'n gwneud gwahaniaeth? Dwi'm yn gwybod. Ydy'r... Dwi'n cymryd bod nhw'n mynd i gyflwyno fo ar ôl y gêm, ond fyddan ni'n clapio nhw ymlaen yn byddan a fyddan nhw'n cael... Reit, oce.
Gawn ni fod yn neis nawr iddyn nhw cyn y chwiban cyntaf. Ie.
A wedyn y gêm Middlesbrough na, fydd o'n od achos o bosib fyddan ni'n chwarae Middlesbrough yn y ddwy gêm wedyn hefyd, os ti'n meddwl, sa pethau'n gallu gweithio allan fel na, sut mae hynny'n newid agwedd Middlesbrough, dyn nhw'n rhoi ail dîm allan er mwyn peidio rhoi mantais i ni. Um, achos, ti'n um, rhaid ni roi'n tîm gorau allan bydd. Um, so, mae yna lot i, i feddwl amdano fo. So, O ran Hull, ia, dwi'n me- dwi'n meddwl bod nhw wedi rhedeg allan o stêm. Yn, yn y fo, ond d- d- dwi'n pethau dwi'n broffwyd o beth yn dod yn wir. So. Ond dw- dwi'n meddwl bod cefnogwyr Hull yn meddwl bod nhw'n dechrau rhedeg allan o stêm, felly mae hynny'n uh, yn rhywbeth i ddangos. A dwi'n meddwl fod Norwich uh, Gêm ola y tymor iddyn nhw yn gêm anodd iawn a falle fel ti'n deud os ydy Middlesbrough wedi sicrhau eu lle yn y gemau ail chwarae ond methu chwarae am eu lle am ddyrchafiad uniongyrchol mae'n bosib iawn wnawn nhw orffwys 'chydig o chwaraewyr er mwyn cadw nhw'n ffres ar gyfer y gemau ail chwarae. Felly mae o'n um, lot o elfennau diddorol. Di dal fi ddim hollol allan ohoni, ond os di Wrexham neu Hull yn ennill un gêm, uh, mae nhw. Felly falle fod ni mewn uh, sefyllfa da er mae falle nhw sydd efo'r gemau hawsa ar bapur. Felly ewn ni, gawn ni sgwrs wrth gwrs ar ôl y gêm Coventry, uh, ond uh, yn edrych am y gêm dydd Sul, a falle gofyn be dach chi'n meddwl fydd y gêm Hull a Charlton hefyd, yn y gyd-destun, achos fyddwn ni yn gwybod y canlyniad. Be ti'n disgwyl gweld yn digwydd ar y penwythnos, Arwel?
Wel, mae rhaid ni fod yn optimistig, yndoedd. Da ni'n mynd i ddod, da ni'n mynd i cael tymor fel ma a dod at y cwpl o gemau olau i, i fod yn gwydr uh, hanner gwag. Dwi'n notorious am fod yn uh, gwydr gwag os o beth. Um, mae rhaid i gael ffydd. Mae rhaid i gael ffydd bod ni'n mynd i gael um, perfformiad a moment a, a mwy o eiliadau iconic. Uh, felly dwi'n mynd i ddeud dwy i ddim i Rexham.
Ww, iasg o Barwel, mae hwnna'n uh, derys iawn. Ifor?
Wel, mae Windas ar dan, mae'r ma, ma amddiffyn edrych yn gadarn, mae Coventry ar y traeth, un, un i ddim i'r exam i dau. Na, dwi'n dwi, dwi weddol o hyderus, bydd Parky wedi cael y meddylfryd yn iawn, a bydd o'n dewis ti'n mo, os ti'n dod y cybore yn ôl neu ddim, diolch chwarae Rasbo neu O'Brien, ti'n mo, neithiwr y galwad cywir, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl rhaid i Windas ddechrau. Uh, um, ti'n meddwl, rhaid ni gofio nes ni chwarae lot gwell na nhw ar y cair as yn dod, dwi'n meddwl. Nes ni, ti'n meddwl, nes ni bwmsio nôl o'r canlyniad Cardydd na, a, ti'n meddwl, um, Mae'n ma, ma gwneud fi fel mae Southampton ydy'r tîm gorau yn yr adran erbyn rwan. A mae Coventry'n lwcus bod nhw'n bod yn, yn gyson ar ddechrau'r tymor. Um, yeah, dwi'n mynd i ddweud na ni, na, na ni, na ni ennill rhywsut.
Iawn. Mae'n rhaid i fi fynd chydig o hanol yn does, achos neu fydd o'n... yy, Dwi'n meddwl falle gawn ni gêm gyfartal, ond dwi'n meddwl falle geith um, Hull gêm gyfartal Ie. hefyd. Uh, wedyn, dio ddim yn ganlyniad gwael wedyn, achos os da ni'n mynd i'r gêm Ond- ola na, Ie. Uh, Ond os ti'n fel yn colli a ni'n ennill, da ni, da ni, da ni, da ni chweched wedyn, ydyn? Ydyn gweithio fel yna? Wel, mae'n dibynnu ar uh, to, goliau wedyn, dydy, ond da ni ar blaen efo rheini hefyd. Uh, a to, da ti sôn am, uh, allai fod Southampton yn y tîm gorau uh, ar y funud, wel, Mae Norwich yn agos iawn i hwnna hefyd yn dydi, a mae gen Hull gêm, gêm anodd yn dod i fyny hefo nhw ar y penwythnos ola. Felly, uh, swn i'n syni, fysa Coventry yn hapus i gael gêm gyfartal, dwi'n meddwl, fod nhw ddim eisiau ennill uh, ar eu cael eu hunain. Ddim eisiau colli ar eu cael eu hunain uh, wrth iddyn nhw ddathlu'r bancampwriaeth. Ond beth bynnag, da ni'n ddisgwyl gweld uh, mae'n mynd i fod yn gyffroes yn dydy. A, a dwi yn meddwl hefyd, falle fod o werth deud, ar ôl y gêm Birmingham, dwi'n meddwl fod y cefnogwyr, a falle'r chwaraewyr hefyd, wedi derbyn y ffaith fod falle fod ni ddim yn mynd i fyny. A mae hwnna wedyn, ti'n colli'r ofn o beidio mynd i fyny, a mae hwnna wedyn yn neud ti'n uh, fwy peryg, dwi'n meddwl fod gen ti'r hyder yna wedyn ti'n mynd, ti, yn sydyn ti'n mynd am rhywbeth yn hytrach na trio amddiffyn rhywbeth, felly uh, dwi'n meddwl fod gen ni uh, momentum fel a, achos mae Hull wedi bod mewn safle dipyn uwch na ni, yr holl ffordd yn do, achos oedd hi ras rhwng ni a Southampton am dipyn yn doedd a Hull uwch yn pen ni. Felly dwi'n meddwl fod hynny hefyd o'n blaenau ni, ond fydd 'na sawl tro yn y gynffon, dwi'n meddwl, allen ni sicrhau, mae hynny'n rhywbeth sydd yn digwydd uh, yn arbennig i Wrecsam bob blwyddyn, a ac yn ymhen i, dwi'n meddwl fydd, o, fydd y gêm olaf yna yn erbyn Middlesbrough yn un o'r rheina lle, to, pan ti'n gwylio adre, mae'r ma tabl yn newid bob deg munud, dydy, a, a falle fyddwn ni'n um, yn y gem ail chwarae un munud allan ohonyn nhw'r munud wedyn a, um, a jyst gobeithio bod uh, pan mae'r bel yn stopio ar yr olwyn rwlet fydd o hefo Wrexham yn y chweched safle ond dwi'n siŵr beth bynnag sy'n digwydd fydd o yn uh, ddiddorol fydd o ddim yn ddiflas a dyna, to, dyna pam da ni mor freintiedig i fod mewn